السلام علیکم سائیں سویل سرائیکی نال میں ہاں عصمت اللہ شاہ تے اج اساں ہک واری ول ستلج دریا دی کھبی منڑ تے موجود ہیں اللہ دا بڑا فضل تھے ستلج ہک واری ول وہے آئے اور ایندے واہنڑ نال حیاتی وہے پئی ہے رونقاں ہی رونقاں ہن خوشیاں ہن ساول ہے خوشحالی ہے ایندے ڈونہیں کنارے ڈونہیں اینداں منڑی آباد ہن الحمداللہ اور ساڈی دعا ہے ایویں آباد راہون اج سارے نال دریا دے اتے موجود ہن سرائیکی زبان و ادب دا ہک معتبر حوالہ سئیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز خان صاحب جیہڑے شعبہ سرائیکی دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور وچ بڑے عرصے توں سرائیکی زبان تے ادب دی خدمت کریندے کھڑن۔ انہاں دے شاگرد ایں ویلے ڈھیر سارے کالجاں دے وچ پڑھیندے کھڑے ہن۔ میں وی میکوں اے اعزاز حاصل ہے کہ میں انہاں دا شاگرد ہاں۔ اور انہاں دے نال موجود ہن سئیں حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب شاعر ہن، ادیب ہن، دانشور ہن، استاد ہن۔ اے وی ہݨ پی ایچ ڈی کریندے پن۔ اور انہاں سرائیکی زبان تے ادب واسطے اپݨی زندگی کوں وقف کیتا ہویا ہے۔ اساں۔ ایویں غیر رسمی جھیں گفتگو کریسوں دریا دے حوالے نال اور دریا دے واہنڑ کنوں پہلیں دے حالات اور بعد دے حالات اے ڈونہیں صاحبان ڈونہیں سکالرز ہی دھرتی جائے ہن انہاں دا تعلق براہ راست ہی دریا نال ہے ہی دھرتی نال ہے ہی ریاست نال ہے تے زیادہ بہتر طریقے نال ایں دریا دے واہݨ اور نہ واہݨ دے جیڑھے او اثرات ہن انہاں دے بارے اچ گالھ کریسن سئیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز خان صاحب یقینا جیویں میکوں خوشی تھیندی پئی اے ایویں تہاکوں وی خوشی تھیندی پئی ہوسی ایں دریا دی مݨ تے آ کے تہاڈا تاں ظاہر اے بچپن ای تھئیں گزرے ایں دریا نال تہاڈا گانڈھا سانگھا شروع کنوں ہے ٻلپݨ کنوں ہے تاں او کوئی یاداں اساݙے نال سانجھیاں کریسو تساں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تاں میں غیور بخاری سائیں دا شکریہ ادا کرے ساں کہ انہاں اے سنجوک جوڑے اساں کو رال بانڑ دا موقع دیتے اور اج اساں او سارا جڑا سخی دریا ہا ستلج جیڑھا آپݨیاں طغیانیاں دے نال واندا ہا۔ ہا۔ جیندے نال ساولی ہن، جیندے نال بہاراں ہن۔ خوشیاں ونڈیندا ہا، خوشحالی ونڈیندا ہا، ساول ونڈیندا ہا۔ جی ہا۔ او ڈھیر مدت توں ساݙے کنوں رس ڳے۔ جی ہا۔
رس کیا ڳے، رسایا ڳے۔
ہا۔ ساݙی تہذیب دا المیہ ہے۔ دریا نئیں کݙاہیں وکدے ہوندے۔ جی ہا۔ تاں ساݙے نال اے وانڄ۔ تے ساݙا دریاں ویچیا ڳیا۔ ݙوجھے لفظاں اچ میں سمجھداں کہ ہر دریا اتے ہک تہذیب آباد ہوندی ہے۔ اوں تہذیب دا سودا کیتا ڳیا۔ جیہاں جیہاں مطلب خالی پاݨی نی سکیا اوں دے نال تہذیب مکی ڳئی ہے۔
پوری تہذیب مکی ڳئی ہے۔
اور میݙا تعلق ہی دریائے ستلج دی کھٻی مݨ دا علاقہ ہے موضہ خانو والی۔ خانو والی، فتو والی۔ اتھاں ای جتھاں ساݙی زمین ہے نال ساݙے گھر ہن تھوڑا پرھوں جے کر تے ہیندے نال والہ ہا دریا دا دریا دے والھے ہوندے ہن وہیرے جنہاں کوں دریا وہندا ہا ول انہاں وہیریاں دے نال ڈھنڈوں ہوندیاں ہن جیڑھیاں کݙاہیں وی کائناں سکدیاں ہن پاݨی کھڑا رہندا ہوندا ہا انہاں ڈھنڈوں دے وچ اچھا اتھوں لوک مچھی وی پکڑیندے ہن اور اوہے ڈھنڈوں جیڑھیاں ہن میں ہن تک ڈیدھا رہ گیاں کہ لوک جلے پانی کھڑا ہوندا ہا ہوندے وچوں ٹریکٹر دے نال پانی کوں پمپ کر تے اپنے رقبے سیراب کریندے ہن اچھا او جیڑھا ساڈے نال وہیرہ ہا اوندا ناں ہا بارن واہ اچھا۔

اتھوں جیڑھا ہے نال زمیناں ہونیاں ہن او بزرگ سارے ݙسیندے ہن کہ اساں اتھائیں کاشتکاری دا عمل تاں بعد اچ شروع کیتا تاں اتھائیں ساݙیاں یعنی حیاتی دیاں شب و روز جیڑھے ہن او گزردے ہن دریا دے نال ہی دریا دے نال ہی تاں یعنی اساں نی واندا ݙٹھا ساݙے بزرگ ساکوں ڳالھیں ݙسیندے ہن ٻارݨ واکوں لیکن جݙاں میں انیس سو اٹھاسی دے وچ ایف ایس سی فرسٹ ایئر دا سٹوڈنٹ ہم میکوں یاد ہے کہ اٹھاسی دے وچ فلڈ آئے اور ساری اتھیں کپاہ دی کاشت آئی جی ہاں ایویں پتہ لگے بھئی بند ٹرٹ گئے جی ہاں دریا اپنے رستیاں اتے آندا ہوندے جی ظاہر ہے اج بھی اساں اون منہ بند کیتے ہوئے ہن دیکھو لوگ آدن سی او

ایں ایریے دا خاص طور تے کہ ساڈا زیر زمین پانڑی جیڑھا ہے او اوندے وچ زہریلے جیڑھے اثرات ہن او ودھ گئن۔
وستیاں دے وچ میڈے میڈے کھوہ دا جال آلے کھوہ دا پانڑی ایڈا مٹھا ہا تے ایڈا ٹھڈا ہا کہ لوگ پانڑی پیونڑ دی خاطر ٹر آندے ہن۔ اج اتھوں پانڑی پیونڑ دے قابل کوئنی۔ اساں او پانڑی بھر بھر تے سویر شام فلٹراں دے اتوں او پاݨی پورا نئیں تھیندا
ٹھیک ہے نا ہر ویلے او ڈبہ چا تے کھڑے ہیں تھے بھئی بھری جاسی تاں پاݨی تاں او اوندی سب توں وݙے جیڑھے نقصان تھے دریا دے سکݨ دے نال کہ دریا دے نال ہک معاش دا ہک پورا سلسلہ جڑیا ہویا ہوندے ٹھیک ہے اتھاں جیڑھے قبیلے آباد ہن۔ قبیلے ہن، میانڑیاں ہن۔ ہاں مور سڈیندے ہن، مہاڑے سڈیندے ہن۔ مور ہن، ملاح ہن۔ او سارے بیچارے ظاہر ہے۔
سارا اجڑ پجڑ گیا۔ سلسلہ بھمبھن بھوں۔ تو لوگاں نے اوکوں آباد کیتے۔ لیکن پانی دریا دے وچ آ ویندا رہوے نا سہی۔

میݙے خیال اچ تاں او ٻݙݨ پئے تے جیڑھا او اوور تھئے پاݨی کوں بھیڄ ݙتے ورنہ پاݨی او کتھوں آوݨ ݙیندے کم از کم جتنا دریا ہی ویلے وہندا پئے میں ایں پیغام دے ذریعے جیڑھا غیور سئیں کیپچر کریندے ٻیٹھن میں ارداس کریساں حکومت پاکستان کوں توں انڈیا توں تقاضا کرن کہ کم از کم اتنا پانڑی تاں اساکوں جیڑھا ہے او ڈیون جیندے نال اساڈے
گردے دیاں جگر دیاں بیماریاں عام تھی گئن ٹھیک ہے زمین دی زرخیزی ختم تھی گئی ہے اور بہوں سارے معاملات ہن تاں اللہ تعالی اینکوں واندھا رکھے۔ انتہائی خوشی تھیندی پئی یقین نہیں آندا کہ اج ستلج واقعی وہے ہے۔ اور اتنا ڈھیر سارا پانی۔ اتنا ڈھیر سارا وہے ہے اور اتنے ڈیہاڑیاں توں واندھا پئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔
ساری دعا ای ہے اللہ کرے اینویں آباد رہوے اینویں واندھا رہوے۔ جی ہاں۔ اینویں خوشیاں ونڈدا رہوے۔ جی ہاں۔ اچھا گوٹیا صاحب جناب شاعر ہن اور بڑے زود گو شاعر ہن۔ اللہ تہاکوں خوش رکھے۔ تے ایں دریا دے واہݨ دے حوالے نال جناب شاعری کیتی ہے اوہا تاں کجھ چیزاں ساݙے سݨݨ آلیاں نال سانجھاں کروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھرائے تاں غیور بخاری صاحب دا ممتاز خان صاحب دا عصمت اللہ شاہ صاحب دا کہ اتھاں انہاں نے سنگت کوں انہاں جیڑھا کٹھا کیتے تے کچھ دریا دی اہمیت دے اتے گالھیں کیتن کجھ ڈاکٹر ممتاز بلوچ صاحب نے میں جیڑھے اینگل نال ڈیکھداں تے ہک سوال میڈے ذہن اچ ابھردے کہ جیویں تساں فرمیندے پئے ہاوے کہ بھئی دریا دے وک ونجنڑ نال دریا دے سک ونجنڑ نال اسیں اتھوں دے نہ صرف انسانی حیات متاثر تھئی اے بلکہ حیوان وی متاثر تھن چرند پرند پرندے متاثر تھن اتھوں دے علاقے دے جیڑھے وسنیک ہن دریاواں دے منڑاں دے جیڑھے آباد لوگ ہن او اتھوں کر مڈی چا گن اوندے نال زبان تے وی ہک اثر پئے۔ اساݙے او لفظ جیڑھے ہن نا چیلھے، واھے، اچھا گڑنگ، دب او ہݨ او لفظ وی ختم تھی ڳن کیونکہ جیڑھے پاݨی ختم تھیا تاں انہاں دا او ختم تھی ڳئے انہاں تے سڑکاں بݨ ڳیاں اتھے رستے بݨ ڳئے۔ تساں اڄ کہیں ٻال کنوں پچھ گھنو۔ ہا ڈھنڈ کیا ہوندی ہے ڈھوری کیا ہوندی ہے۔ ڈھنڈ، ڈھوری، دبا۔ جنہاں ڈھنڈوں ݙٹھین۔

اتھاں کر آوݨ دا سانوݨی منیندے ہن لوک سانوݨی دا کنسیپٹ ختم تھی ڳئے خود سانوݨی ظاہر دریا نہ رہیا تاں سانوݨا کیہاں اساں اپݨی روایت دے امین ہیں تاں انہیں کوں ولا اساں کوں زندہ کرݨا پوسی تاں میݙے ذہن دے خیال ہے کہ جی آیاں کوں سرکار مٹھل جی آیاں کوں
جی آیاں کوں سرکار سڄݨ جی آیاں کوں صدقے ونڄاں سو وار سیاں جی آیاں کوں
پئی قسمت میݙی جاڳ اے۔ آئے ویلے بھاڳ سہاڳ اے۔ آئے دلبر تے من ٹھار۔ سئیاں جی آیاں کوں۔ واہ رب میلے میل ملائے ہن۔ واہ رب ملائے ہن میلے۔ مل ماہی پن البیلے۔ تھن سڄݨاں دے دیدار۔ سیاں جی آیاں کوں رب کیتی میہر بانی تھائے کٹھے دلبر جانی شاہ خان ملک سردار سیاں جی آیاں کوں تل مونجھ ٹل مونجھ گئی ہے ساری ائی ہر مکھ تے مسکاری جی جی کوں جی ہر واری سیاں جی آیاں کوں جی آیاں کوں سرکار سیاں جی آیاں کوں جی آیاں کوں سرکار مٹھل من ٹھار جی آیاں کوں۔